Ирыстоны алы кӕмттӕм балцы цӕугӕйӕ, зӕрдыл ӕнӕмӕнгӕ рлӕууынц ӕмӕ лӕджы ногмӕ ногӕй дисы бафтауынц фыдӕлты арф мидисджын ӕмбисӕндтӕ. Арв дӕр хӕхтыл ӕнцайы. Хох быдырӕн нывӕрзӕн у. Хӕхтӕ нӕ удлӕууӕнтӕ сты. Хӕхтӕ Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр сты, Хӕхтӕ зӕдбадӕнтӕ сты. Фӕстаджы бӕстӕ хӕхбӕстӕ у, зӕгъы. Рагон таурӕгътӕм гӕсгӕ кӕддӕр дард незаманты Хуыцау зӕххы къори куы сфӕлдыста, уӕд ӕрдзы алыхуызон рӕсугъддзинӕдтимӕ уӕлӕрвтӕм хӕстӕгдӕрӕн ӕрхъуыды кодта бӕрзонд хӕхтӕ. цӕмӕй уыцы ӕнусон цӕхӕркалгӕ цъититы ӕмӕ тӕссаг айнӕг къӕдзӕхты раз ӕрцардаиккой хъару ӕмӕ ныфсӕй фидардӕр, удыхъӕдӕй сыгъдӕгдӕр адӕм, цӕмӕй уым хъахъхъӕдтаиккой царды ӕмӕ куысты ӕгъдӕуттӕ, ӕмбӕрстаиккой дон-дунейы уагӕвӕрдтӕ. Уыцы бӕрзонд бынӕттӕм адӕмы ныххуысмӕ та Хуыцау ӕрвыста йе сконд зӕдты, Уым-иу ӕххӕст цыдис уӕлдай хӕстӕгдӕр бастдзинад зӕххон ӕмӕ уӕларвон цӕрджыты хсӕн. Ӕмӕ хицӕн хӕхтӕ алы бӕстӕты баззадысты табуйӕгтӕй махдуджы онг. Уӕдӕ Ирыстоны хӕхбӕстӕн та ӕмбал дӕр никуы ссардзыстӕм. Уымӕн ӕмӕ йе ппӕт кӕмтты хуссарӕй цӕгатмӕ абоны онг ис, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ минӕй фылдӕр рагон куывддон бынаты. Уыцы диссаджы дзуӕрттӕ мах дугмӕ ӕрхӕццӕ сты рагон ариаг дины ӕгъдӕутты домӕнтимӕ, таурӕхон нӕртон адӕмы фӕрнӕйдзаг фӕдзӕхстытимӕ. Нӕ кувӕндӕттӕ сты ӕппӕты сыгъдӕгдӕр, уӕлвонгдӕр рӕтты, хӕхты рындзытыл, къӕдзӕхрӕбынты, бӕрзонд хӕхбӕсты. Абон уазӕгуаты уыдзыстӕм Дыгургомы рӕбинагдӕр, бӕрзонддӕр ком Уӕллаг комы. Дымты хъӕуы зӕды бӕрӕгбоны. Фӕлӕ уал фыццаджыдӕр базонгӕ уӕм ацы комбӕсты цард ӕмӕ историимӕ. Арф кӕмтты сӕрмӕ бӕрзонд сау ӕмӕ урс хӕхты хъӕбысы Дыгургом ӕмӕ Уӕлладжыры кӕмтты астӕу Ӕрынцадысты Уӕллагкомы хъӕутӕ Гӕлӕт, Дымтӕ, Къӕмынтӕ ӕмӕ Хуссар. Уӕллагком алырдыгӕй ӕхгӕд у бӕрзонд хӕхтӕ ӕмӕ рӕгътӕй. Йӕ хуссарварс сты Хъивоны фцӕг ӕмӕ Сонгуыты цъити. Йӕ хурыскӕсӕны ис табуйаг урс хох. Йӕ хурныгылӕны скъӕтты ком ӕмӕ сау хох. Йӕ цӕгатварс тъӕпӕнг дыгур. Уӕллаг ком райдайы Фӕснылы хъӕуы фӕстӕ ӕмӕ хӕццӕ кӕны суанг Хъивоны фцӕджы онг. Уыцы фцӕгыл уӕлладжырӕй ӕрбафтыдысты ардӕм ирон мыггӕгтӕ. Бесолтӕ, Медойтӕ, Ӕгъуызартӕ, Томайтӕ ӕмӕ Егзитӕ ралыгъдысты садон ӕмӕ ходӕй. Цопантӕ нужалӕй, Хъӕрджынтӕ, Мӕрзойтӕ, Мызурӕй, Ӕлбегатӕ ӕма Бекмӕрзтӕ ӕрхонӕй, хъӕбестӕ бадӕй, Хъулатӕ Дагомӕй ӕма афтӕ дарддӕр. Ӕдӕппӕтӕй мин ассӕдӕ ӕстай цыппӕрӕм азы Уӕллаг комы уыдис дыууӕсӕдӕ ӕстдӕс хӕдзары, мин авдсӕдӕ ӕнудӕс цӕрӕджы. Дымты хъӕуы сфыстмӕ гӕсгӕ уыдис цыппор аст хӕдзары ӕмӕ дзы цардис цыппарсӕдӕ фондз адӕймаджы. уыдонӕй Абысалты ӕхсӕз хӕдзары, Кузойты ӕхсӕз, Хъӕбыстӕ авд, Тедтойты ӕхсӕз хӕдзары. Абон ма Уӕллаг комы кӕддӕры цыппар хъӕуӕй фылдӕр цӕрджытӕ ис дымты, цалдӕр хӕдзары къӕмынты, дыууӕ хӕдзары Гӕлиаты. Хуссары хъӕу та раджы сафтид ис. Фӕлӕ ма абон дӕр Уӕллаг комы цы цӕрджытӕ ис, уыдон мысынц ӕмӕ архайынц хъахъхъӕнын фыдӕлты рагон ӕгъдӕуттӕ. Хъӕуы хорздзинадӕй сфӕдтон. Ӕз кӕдӕй цӕрын, уӕдӕй никӕмӕ ахӕм цӕрын. Мӕ хорздзинадӕй кӕй федтон, уый уыди ӕгъдау. Хистӕр, кӕстӕр карз дӕр никӕм уыди. Йӕ рам хъӕуы бирӕ дзӕбӕх лӕгтӕ уыди. Царди дзы йӕ уӕд сӕдӕ хӕдзармӕ хӕстӕг уыдыстӕм. Мӕнӕ куыд фӕзӕгъӕн, афтӕ быстон бирӕ нӕ уыдысты, фӕлӕ дзы гьеуӕд дӕр уыди ӕгъдау, сыхӕй-сыхмӕ. Йӕм цардысты хъыбызтӕ, къуыбызтӕ, икъатӕ, джетджытӕ. Джетджытӕ дӕр нӕ нӕ лыгъдысты, уыдон дӕр хуссары цардысты, мӕнӕ ныр ӕджӕл дӕр ӕлыгъдысты. Байсовуртӕ, Дзустӕ, Агкаты цӕрӕгтӕ чодоннан цардысты йӕм, Куыдзуайтӕ.
Куыд Ирыстоны ӕппӕт хъӕуты дымты уыдис ӕхсӕнадон царды ахсджиаг уынаффӕтӕ кӕм хастой, ахӕм ӕмбырд Ныхас. Кӕстӕртӕ Ныхасы хистӕртӕм хъусгӕйӕ ахуыр кодтой дзырдарӕхстдзинадыл, ӕгъдауыл, истой сӕ фарн, Ныхас уыдис ирон ӕхсӕнадон парламент, кӕцыйӕн йӕ уынаффӕтӕ уыдысты ӕхсӕнады уӕнгтӕн ӕнӕмӕнгӕй ӕххӕстгӕнинаг. Ныхасы ӕвзӕрстой ӕхсӕнадон царды ахсджиаг хъуыддӕгтӕ.
Уӕдӕ Иохан ӕгъдауудимӕ ныхасмӕ куы рымбырд сты, уӕд-иу ӕртӕ къордӕй лӕудтысты, хистӕртӕ, Уыдон дӕр ӕй кӕстӕртӕ, ӕппӕт кӕстӕрты тагъдыл дӕр. Мӕ хистӕртӕ цы загътой, уый агуырдтой, скодта йӕ венец скодта. Кӕмӕн-иу бафӕдзӕхстой, иу бафарстой, цы дын бахӕс кодта, ну конд у ви нӕ. Мӕнӕ геотӕ-иу райдыдтой мӕ цӕмӕннӕ, цӕй тыххӕн. Мӕ геод хистӕр Загъта, уӕд ын сайӕн нӕ уыди. Усгуртӕ, усгур у, зӕгъгӕ, усгур. Артамболиницӕй азраздзи, уӕд уззеу усгур у. Уымӕ-иу фӕфылдӕр и уӕд зӕронд усгур у. Ныр та нын синици атлетмӕ дӕр ничуал хоны, пиземӕйой та не сӕвмӕ фӕцӕуы. Йеодион ныхасмӕ ӕркодтой ӕмӕ-иу хистӕртӕ загътой, сӕдӕллӕй чи уыди дыккаг еды хистӕр къорд хистӕры, уыдонмӕ йыл фӕдзырдтой, мӕ загътой, дӕлӕ ма уыцы хъалайӕн уӕлдӕр зӕр, махуе бафӕрсӕн кӕд кӕны йе гъдау. Ӕмӕ йын все йӕ дыскодтой срок. Зӕгъӕд-ма, зӕгъӕд-ма, кӕд минӕвар нӕ байагурай, уӕд дын дӕ ам лӕууыны бар нал уыдзӕни, фӕлӕ иуварсытӕ кӕндзысты. Мӕ уын куы батыхсын кодтой, мӕ уӕд дзурӕн нӕ уыди уӕлӕмӕ.
Ертӕккӕ мӕнӕ кӕм стӕм, уый уыди ныхас. Асойы ӕрыййӕфтон, ӕмӕ йын зӕронд лӕгтӕ бадтысты куырыхон лӕгтӕ. Мӕ чи лӕдзӕг йӕ кардӕй амадта, чи рӕхсӕ кодта, Чи та исты таурӕгъ кодтаид ӕмӕ сӕм кӕстӕртӕ ӕртымбыл ссалы фарсмӕ иу-сӕм лӕмбынӕг хъуыстой. Кӕм-иу хастой алыхуызы уынаффӕ дӕр. Фос кӕм хиздзысты, зымӕг куыд уыдзӕни, фӕндӕгтыл чи архайдзӕнис. Фыдӕлты загъд афтӕ баззадис. Фыдӕлты уазӕгӕн нӕм йӕ фӕздӕг дӕр адджын у. Уӕдӕ уынут мӕнӕ кӕй самадтан, удзыдуртӕ чи сты. Уыдон сты къӕпхӕнтӕ, Тирӕны къӕпхӕнтӕ. Тирӕны къӕпхӕнтӕ. Фылдӕрыл бакуыста мӕ фарсмӕ лӕууынӕг Окъоты Хетӕг.
Мӕ бӕх бафӕнди афтӕ, бафӕнди не ппӕты дӕр, цӕмӕй нӕ ныхас сыгъдӕг уа, цӕмӕй райдзаст уа, цӕмӕй уыр бацӕуой ӕмӕ иу кӕм раныхас кӕнӕм. Фӕнды мӕ уой, Уыдис ма Дымты хъӕуӕй фалдӕр Ӕхсӕджы комы рӕбыны рагон цӕрӕнбынӕттӕ. Незамантӕй ам баззадысты уӕззау къӕдзӕхдурӕй амад мӕсыг ӕмӕ гӕнах. Семӕ баст ис таурӕгъ Халбиаты тыххӕй. Фӕстагмӕ ацы фидыцджын мӕсыг хонын райдыдтой чи дзыллӕйы мӕсыг, чи абысалты, чи гокойты мӕсыг. Фӕлӕ ирон адӕмы истори ӕртӕ цыппарсӕд азӕй бирӕ рагондӕр у. Уымӕ гӕсгӕ зӕгъӕн ис, ӕхсиаджы доны былыл ацы уӕрӕх комы хъӕбысы дымты нырыккон мыггӕгтӕй бирӕ раздӕр ӕрбынат кодтой ирон адӕмы домбай фыдӕлтӕ, алантӕ. Ӕмӕ ацы архитектурон цыртдзӕвӕнтӕ кӕй баззадысты, уыдоны номыл. Цалынмӕ мах дымты хъӕуыл ӕмӕ йӕ алфӕмблай зӕххытыл зылдыстӕм, уӕдмӕ хъӕумӕ схӕццӕ сты Ирыстоны алы кӕрӕттӕй ардыгӕй алидзгӕ мыггӕгты минӕвӕрттӕ, сӕ фыдӕлты кадджын дзуарыл сӕхи бафӕдзӕхсынмӕ. Мах баивтам хъӕу хистӕр Хъыбызты Кимы хӕдзары йӕ бирӕ хӕстӕджыты. Уыдон зӕрдиагӕй цӕттӕ кодтой сӕхи дзуармӕ ацӕуынмӕ. Дымты хъӕу зӕды кувӕндон ис Сонгуыты комы. Йӕ равзӕрды тыххӕй баззад цымыдисаг таурӕгъ. Раджы кӕддӕрдӕм уӕларвон зӕд идауӕг ӕртахт зӕхмӕ ӕмӕ фыццаг ӕрбадтис райсомӕй раджы Дымты хъӕумӕ хӕстӕг Сонгуыты комы. Сихоры уырдыгӕй ратахт ӕмӕ ӕрбадтис Хӕнӕжы сӕрмӕ. Уый фӕстӕ та уырдыгӕй атахт ӕмӕ изӕрӕй ӕрбынат кодта Стыр Дыгуры хъӕуы бын уӕрӕх ӕрдузы. Идауӕг цы бынӕтты рбадтис, уым адӕм сарӕзтой кувӕндӕттӕ ӕмӕ дзы фӕковынц. Дымты цӕрджытӕ райсомӕй, хӕнӕзӕгтӕ сихорыл, стыр дыгуйрӕгтӕ изӕрӕй, афӕдзы мидӕг дыууӕ хатты. Иу хатт сусӕны мӕйы ӕртыккаг сабаты уый у идауӕгы дзуары бон. Дыккаг хатт та идауӕгмӕ фӕкувынц тъӕнджы мӕйы ӕртыккаг къуырийы. Ӕмӕ уыцы зымӕгон бӕрӕгбон Стыр дыгуры хонынц фӕцбадӕн, хӕнӕзы жиниатӕ, дымты та сонгуыты зӕдтӕм кувӕн бонтӕ. Баззад-ма ахӕм рагон таурӕгъ дӕр, кӕддӕр, дам, сонгуыты зӕдты бӕрӕгбоны куывды сымбылди иу лӕг. Уазӕгӕн куыд ӕмбӕлы, афтӕ хорзӕхтау радтой, нуазӕн дӕр ӕм авӕрдтой, фӕлӕ йӕ бадты адӕмӕй бафӕрсӕг нӕ фӕци йӕ номӕй. Ӕмӕ сын уазӕг бауайдзӕф кодта мӕ сын бацамыдта йӕхи. Загъта сын, йӕ ном Бӕлгъуыр кӕй хуыйны ӕмӕ кӕй у сӕ зӕды хай. Йӕхицӕн бадӕн бынатӕн та равзӕрста хъӕуысӕрмӕ дзуӕртты рагъ.
Махӕн нӕхицӕй гӕмӕт рухсагуат дӕр лӕмбынӕй царди мӕ-иу мӕнӕ цонгуытӕй арӕх федтай, афтӕ ком-иу ныррухс и, зӕд ратахти, зӕгъгӕ, Мӕ йеуӕд ныхасы курсат ракодтой, зӕдыл-иу сӕхи бафӕдзӕхстой, кӕд истӕмӕй рӕдийӕнуӕд ныххатыреуӕд, кӕннод дӕ хорзӕхӕй дӕ рухсӕй ныххайсгӕ. Ис, ис, дуненӕгас нӕу, ис, ӕууӕндын хъӕуы алцӕмӕ дӕр. Бахӕллӕгтӕ уыди йӕм уӕхӕн ӕма фӕнгулей хӕццӕ бадис, уӕд уӕлдай ӕзмӕлӕн нӕ уыд. Ам цардысты ӕма нӕ уыди бирӕ дзӕбӕх лӕгтӕ. Чи уарзта ӕгъдауйод уыд. Кадджын адӕм у, йӕ загъд дӕр кӕмӕн цыди, йӕ куывд дӕр кӕмӕн цыди. Нӕхи фыд-иу кувын куы райдыдта, уӕд-иу бахатыр кӕуын, сывӕллӕттӕ дзурын байдыдтой, Зозийӕй хуыдтой, уырдӕм ма Зози бирӕ курдзӕн уызӕ хӕрыннӕ цау. Ӕмӕ йыл райдыдта ӕмӕ йыл кӕдӕнты рахӕццӕ алызӕд ном дӕр иу цард. Гургомы Уӕлладжыры.
Йе рцӕвӕград ӕрдзы сызӕгӕй гьӕуӕд-иу сӕхи бавӕдзӕхстой хъӕузӕдыл, уӕдӕ цы кӕрдӕджы хӕррахъ лыг кӕнӕм. Хой нӕ фосӕн хӕлар куы дӕ, уыцы фосӕй та куывдтӕ чындзӕхсӕвтӕ куыд фӕкӕнӕн, фӕцамонна уын, зӕгъы. Ком чи уый та хуыйны Сонгуыты ком. Мӕ-иу рӕуӕттӕ чи сты, рӕуӕттӕ ходон-иу фӕззӕг суонгуытӕ сты. Ӕмӕ йӕхиумӕ гӕсгӕ хонынц, значит, Сонгуыты ком. Сонгуыты ком. Вот. Ам бирӕ хорз адӕмтӕ цард, фӕлӕ мӕнӕ Фыдыбӕстӕйы хӕст куы уыди, уӕд скӕнӕг сты нӕлгоймаг фӕсивӕд, бӕгъдау чи хойдӕр кӕмдӕрты цудын байдыдта, фӕлӕ уӕддӕр фӕсивӕд рӕзынц ӕмӕ сӕ фыдӕлты ӕгъдау чи хой нӕ сафынц ӕмӕ алы аз дӕр хӕрдӕм цӕуынц, кувынц хъӕузӕдмӕ, курынц дзы, цӕмӕй уа дуне сабыр, цӕмӕй уой ӕнӕниз, цӕмӕй Бӕрзонддзийнадӕ адӕмӕ астӕу кӕрӕдзи, ӕма хӕрунӕмӕ назунмӕ ничи рбацӕуй, фал ӕрбацӕунцӕ, мӕнӕ кӕрӕдзи фенӕн, кӕрӕдзи бацин кӕнӕн, зӕгъгӕ. Ӕма сӕхи фӕдзӕхсунцӕ мин табу, уӕд ӕргомзӕд у. Кӕд абон, дзуары бӕрӕгбон фыдӕлты заманы хуызӕн, рӕсугъд арвитын къухы нал ӕфты мах дуджы фӕлтӕрӕн, уӕддӕр ма нӕ туджы ис иу диссаджы ӕнӕбасӕтгӕ ӕбӕрӕг тых, нӕ нӕрӕмон фыдӕлтӕй нын чи баззад, уый. Уый у стыр ӕууӕнкымы табуйаг ӕввахсдзинад нӕ рагон кадджын дзуӕрттӕм. Уыцы тых райгуыры ирон лӕгӕн йемӕ, ӕмӕ йын басӕттӕн никуы уыд ивгъуыд ӕнусты дӕр. Сонгуыты дзуары кувӕндон иу рӕстӕджы ныккалд, тынг зилинаг уыдис, ӕмӕ йын йӕ рагон бӕстыхай ногӕй сцалцӕг кодтой Хъыбысты фсымӕртӕ Трофим ӕмӕ Ибрагим, мин фарӕссӕдӕ нӕуӕдз цыппӕрӕм азы. Уыдон дзы ссардтой ӕмӕ банымадтой, рагон замантӕй чи баззад, ахӕм мин ӕфсӕдӕ цыппӕрдӕс кусарты сӕры, ӕмӕ ма ноджыдӕр фырзӕрондӕй чи ныппырх, ахӕмтӕ дӕр. Фӕстаг рӕстӕджы кувӕндонмӕ адӕм азӕй-аз фылдӕрӕй-фылдӕр цӕуын райдыдтой. Ис дзы фидар ӕгъдау, кувӕндонмӕ сылгоймагӕн цӕуыны бар нӕй. Уыцы гъдау сылгоймаджы бафхӕрыны тыххӕй нӕ ныууагътой фыдӕлтӕ, фӕлӕ йӕ бахъахъхъӕныны тыххӕй. Ахӕм тыхджын бынӕтты уӕларвӕй цӕуы стыр тых, энерги, ӕмӕ йӕ бон у сылгоймаджы буар бахъыгдарын. Куыд нын радзырдтой, афтӕмӕй ӕрмӕст иу заманы Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты рӕстӕг дзуары ӕгъдау ӕххӕст кӕнын бахъуыд сылгоймӕгтӕ. Диссагӕн бахъуыды кодтой уӕды сывӕллӕттӕ дымты цӕрӕг сылгоймӕгты хъӕбатырдзинад. Ӕппӕт уӕззау хӕххон куыстытӕ дӕр чи кодта, ӕмӕ ма суанг, кӕй къухӕй арызт ӕрцыд ӕфцӕгыл уӕллагкомӕйсджыдмӕ фӕндаг. Уыцы сылгоймӕгты бахъуыд ӕххӕст кӕнын фыдӕлты кувыны ӕгъдау Сонгуыты комы дзуары бын.
Хосдзау дӕр, хуымгӕнӕг дӕр Хъомгӕстӕр фыййау дӕр ӕмӕ сӕ сывӕллӕтты дӕр хастой, се гъдау дӕр кодтой. Кенӕ бирӕтӕ кӕд не хсӕн нал сты, рухсаг уӕм, фӕлӕ сын сӕ ном куыд нӕ рох кӕнӕм, уымӕн амон. Мӕнӕ абон ардыгӕй зӕгъын, тынг бӕрзонд стӕм, Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр стӕм. Ирыстоны никуы ис иу памятник, Уыцы чъылдыммӕ чи куыстӕуыд сылгоймӕгтӕм, мӕ кӕд гӕнӕн ис кӕцкуырдиатмӕ мах дӕр нӕ къухыл бадтайо хынамонды. Чидӕриддӕр мӕм хъусы, ӕххуысгӕнӕгыл хъӕудзӕн, табу дын уӕд хъӕудзӕн. Нӕ фыдӕлтӕ йӕм куывтой, мах дӕр ӕм кувӕм, мах уынг дӕр ӕрхӕццӕимӕ. Цыдӕриддӕр зонӕм, той кӕнӕм мах дӕр, архайӕм, цӕмӕй Нӕ фыдӕлты зонындзинӕдтӕ, нӕ фыдӕлты рухс, рухс кувӕндӕттӕ рохуаты ма баззайой. Цӕмӕ куывтой, цы куывтой, уый мах дӕр куыд кӕнӕм, уый ууыл архайӕм. Ма архайдзыстӕм, цӕмӕй нӕ фӕстӕ кӕстӕр фӕлтӕртӕй уыдон дӕр зоной цыдӕртӕ, цӕмӕдӕр куывтой, уый дзӕгъӕл нӕ уыди, зӕхх дзӕгъӕл нӕу зӕгъгӕ загътой фыдӕлтӕ. Мӕ гъомӕ гӕсгӕ махӕй уӕлӕмӕ ма уӕларв чидӕртӕй кӕцтӕ мах хъахъхъӕнынц ӕмӕ сӕм мах бон та ӕрмӕстдӕр бакувын ӕмӕ ракурын у мӕ хос куыст кӕнӕм. Мӕнӕ нӕ фӕстӕ Сонгуыды хъӕузӕд табу йӕхицӕн. Кӕд фӕзынди рагзамантӕй, хъуыды дӕр ничуал кӕны, фӕлӕ куыд загътой, афтӕмӕй зӕд ӕрбатахт мӕ хӕцӕн, ӕрбадт, ме федтой, мӕн ходӕй абонмӕ кувынц мӕ дзы курынц. Ӕргомзӕд у, зӕгъгӕ, фӕзӕгъынц, Йӕ хорздзинад дӕр ӕнгом у, стӕй куы смӕсты уа, куы бафхӕра, уӕд йе фхӕрд дӕр ӕнгом у. Мӕ хомӕй тӕрсӕм мах йе фхӕрдӕй, фӕлӕ нӕ хорздзинадмӕ танхъӕлмӕ кӕсӕм. Йӕ мӕнӕхъӕн Ирыстонӕн дӕр ӕххуысгӕнӕг куыд у, Хуыцау ӕрфӕ ракӕна. Кӕнӕд йӕ бынты бирӕ адӕм фӕцӕуынӕн фӕкувынц мӕ йыл алкӕй дӕр фӕндараст кӕна, росамонд науӕд. Нӕ фӕдбӕл тох фулдӕр кӕмӕ кувтой, стӕй кӕмӕй сому кодтой, уоцы зӕд, хъӕуы зӕд. Абони ардӕм бирӕ адӕм ӕрбацыдис, бирӕ адӕм, тынг бирӕ адӕм. Ситӕ сӕхи бафӕдзӕхсой, кӕмӕ ис низ, кӕмӕ ис мах. Ситӕ ӕрбахуыдта йе внучын. Ма сӕ бафӕдзӕхстой, йемӕ хорздзинады тыххӕн чидӕриддӕр ӕрбацыдис ӕххуысгӕнӕджы будауыхъӕн амондыл. Гыццыл сывӕллӕттӕ чи сты, уыдон сӕдзӕн сӕртӕ куд рахизуй, адӕм цӕвдӕнцӕнӕн куд хӕссуй, адӕми сӕртӕ куд ссуй, кӕхуӕн хъарусон Хуцау раттуй. Махӕн дӕ цалынмӕ нӕ цӕст кӕса, уӕд нин нӕ фыдӕлтӕ кӕй ныууагътой, кувӕндӕттӕ, мӕсгутӕ, фӕндӕгтӕ, нӕмттӕ, куд нӕ ферох кӕнӕн еуфӕн амондыл. Цалынмӕ ирон адӕм Ирыстоны алы амӕй-аитварнджындӕр кӕмтты ӕнгом ӕхгӕд цард кодтой, уӕдмӕ фӕрӕзтой се мбисонды арф мидисджын ӕгъдӕуттӕ хъахъхъӕнын. Хӕхбӕсты уыцы уӕздан ӕмӕ кадджын цард чи рыййӕфта, уый йӕ никуал ферох кӕндзӕн, ӕмӕ йӕ зӕххы къорийы ницӕуыл баивдзӕн. Уымӕн ӕмӕ сын сӕ ныхмӕ дунейы хӕрзтӕ ӕмӕ бӕркӕдтӕй ӕппындӕр ницы ӕрӕвӕрӕн ис. Уӕллаг комы табуйаг хӕхбӕсты фарн ахъары лӕгӕн йӕ туджы, бахизы йӕ удрӕбынтӕм. Уый у, ирон лӕджы ирон чи кӕны, уыцы рагон фыдӕлты фарн, Хуыцауы ӕвӕджиау лӕвар. Ӕмӕ кӕд зӕххыл цӕрӕг адӕмтӕ бирӕтӕ бамбӕрстой, куыд ахсджиаг у алкӕмӕн дӕр йӕ уидӕгтӕ зонын, уӕд уый уӕлдай хуыздӕр хъуамӕ ӕмбара алы ирон, аллон лӕг дӕр ӕмӕ цӕстыгагуыйау хъахъхъӕна ӕгас дунейы дӕр, ӕмбал кӕмӕн нӕй,